السلام علیکم ناظرین تساں ڈیندے پے وچ چینل سرائیکی منڈے تے میں ہاں تہاڈا بھیا عادل حسین بھٹی اساں موجود ہی سے پیر صادق شاہ بخاری دربار دے ساڈے علاقہ ٹھٹھا صادقہ آباد دا بہوں اچا میزار ہے پیر صادق شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اڄ جمعرات دا ݙینہہ ہئی اساں آکھیا سی پیراں کول ویندے سے دعا شعا منگدے سے اڄ دعا منگݨ آئے سے پیراں کول ساݙے اے پیر ہن انہاں دے تھکر ٻہوں بندے آندن آ کے دعاواں منگدن دعاواں انہاں دے پوریاں تھیندن۔ پیر صادق شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ دے مزار تے اساں اڄ موجود ہی سے تے زائرین بڑے زائرین ہن انہاں کولوں اڄ گفتگو کریندے سے کہ اے کیا دعا منگݨ آئے ہن۔ تے ساڈے کول بھائی موجود ہن بھائی جان کیا نام ہے اپنا کامران بھائی کامران سانگی صاحب لنگاہ بھائی کامران لنگاہ صاحب ساڈے کول موجود ہن اج اساں انہاں کولوں پوچھدے سے کہ تساں اتھاں کر ساڈے پیر صاحب کول کیڑھی دعا منگن آئے وے تے ہاں جی بھائی کامران صاحب تساں ڈسے سا ساکوں کہ کیا دعا منگدے وے اج تساں جی اساں دعا بال مولے دا ہاوسی۔ اے انہاں دا آکھنڑ اے کہ اساں دعا منگنڑ ایسے کہ پیر صاحب دی طرفوں پیر صاحب دے صدقے ساکوں اللہ تعالی پتر ڈیوے تے اساں پراٹھے ڈیسوں اتھاں کر آکے اتھاں کر لوک پراٹھے منگدن تے بڑے بڑے چیزاں کوئی دیگ من ویندے آ کے کوئی کچھ شے بنیندے ماشاءاللہ زائرین دی تعداد بہوں زیادہ ہے اج جمعرات ہے دیکھو سی ہک بے زائرین ساتھ موجود ہیں محفوظ دا ایویں لگدا پے کہ دربار دے خلیفے ہیں جڑے اے ہناں دے بال ہیں تے اینا کو گفتگو کرے دے سے کہ اے اج دربار دے حاضری ڈیون آیا ہو دیکھو کیا آتے ہیں جی سے کیا آتے ہیں دربار دے حاضری ڈیون آیا ہو

لنگر تقسیم تھیندا ہے تاں کر بہوں زائرین آندن ݙیکھو ماشاء اللہ زائرین دی ݙیکھو رش ہوندا ہے جمعہ رات دے ڄھاڑے جی ہا ساکو انشاء اللہ دعاواں یاد رکھا سو نیکسٹ ویڈیو واسطے تساں سارے چینل کو سبسکرائب کرا سو تے بیل آئکن ضرور دبا سو اج دے پروگرام نال ساکو این حوالے نال ڈوڑا سناندے پے سے کہ دربار دے حساب نال کہ اج دربار تے صاحب نے تاکوں ڈوہڑا سنڑیندے پئے سے کہ ربا ڈیدھا بیٹھاں ٹر ٹر کے تیڈی دنیا تے جو تھیندا پئے کوئی بلھے شاہ کوئی مہر علی کوئی بہو سلطان سڈیندا پئے کوئی کوٹ مٹھن دا شہزادہ وچ جگ تے ڈیکھ چمیندا پئے ہک شاکر ہے تیڈی دنیا تے جیڑھا مویاں لیکھے جیندا پئے جناب اللہ حافظ دعاواں اچ یاد رکھیو۔